Ɔbadwen ba, mɛkyea wo na masan mo akɔ aba baabi biara a wohwɛ me firi biara. Me din ane Peter Anokye Face the Fact. Wei yɛbɛfeesi fact wɔ ha. Sɛdeɛ asɛm no teɛ no, saa na yɛbɛka no. Yɛmfa bi nka ho, yɛnyi bi mfiri mu. Yɛbɛka no saa pɛpɛɛpɛ na yɛakyerɛ yɛn adwene na yɛde yie ato yie. Ɛnyɛ da biara na ɛyɛ ntɔkwa but yɛde yie bɛto yie with real facts. Nkɔmmɔ a me ne wo bedi yi, Ɔbadwemba, ma me wo mmere kakra. Mfa abufuo na mfa ɔtan ntim. Nyɛ saa a, nea mɛka biara nni hɔ a wobɛte m'ase. Ɔn sɛ wobɛhwɛ social media a, nkɔmmɔ a me ne wo bedi no, ɛfa ɔpamboɔ, ɛyɛ Prophet One Ebenezer, ne Ɔkɔmfoɔ Agradaa ho nkɔmmɔ na me ne wo bedi no. Nkɔmmɔ a me ne wo bedi yi, menim sɛ, sɛ woyɛ ɔpamboɔ akyidini anaa woyɛ ɔpamboɔ dɔfo, Ebenezer dɔfo, osɔfoɔ a, Sɛ meka asɛm bi na ankɔ yie amma wo a, ɛsiane sɛ wodɔ Ebenezer nti no, wobɛfu, wobɛka nkwaseasɛm. Sɛ wokɔyɛ agradaa so dɔfoɔ, agradaa akyidini anaa agradaa na wopɛ n'asɛm a, meka asɛm bi na ɛkyea na ankɔ yie amma wo a, ɛno nso wobɛfu because wodɔ agradaa. Ba yɛmfa ɔdɔ a wodɔ agradaa ne Ebenezer, ɔdɔ a wodɔ saa nkurɔfoɔ wei mmienu nto nkyɛn na yɛnka sɛdeɛ asɛm no si teɛ because asɛm baa wo ho. Ɔdɔfo biara fili sɛ anaa ɔdɔfo biara pɛ ne sɛ wanya asɛm na wobɛka bi ama no. Anaa wo dɔfo biara pɛ sɛ ɔnya asɛm a wo nso wobɛba abɛka bi ama no na ɔno nso asɛm ayɛ dɛ. Na mmom ka no a wobɛka ama wo dɔfo no ho nhia sɛ wobɛka nokorɛ akyerɛ no, ɛno na ɛbɛboa no. Ɛnyɛ deɛ wobɛka a wode bɛhoahoa no. Ɛwom paa sɛ wunim sɛ wo dɔfo yi redi bɔne redi aniammɔ ho, esiane sɛ ɔyɛ wo dɔfo no nti no, wuntumi nka nokore no nkyere no. Ɛkɔyɛ saa a, na akɔ akɔyɛ sɛ woaha wo dɔfo no, because na ɔ feel sɛ ne deɛ mu no, papa mu na woreka no, na mmom no ebia na woreha no. Enti mom yɛmfa yie nto yie wɔ ha, na yɛntie asɛm no yie. Wobɛhwɛ ntɔkwa a ɛrekɔ so wɔ mo mmienu ntam a, ɛne nneɛma a yɛretete wɔ ɔpamboɔ ne Agradaa ntamu a, ayɛ bibia wɔ hɔ but yɛmmɔ nkyerɛmu kakra na yɛnhwɛ sɛdeɛ ade no si teɛ. Ade no nyinaa kɔ starte firi ɔkɔmfoɔ agradaa hɔ. Wohwɛ nsɛm a ɔpamboɔ ka no a wotumi sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔkɔmfoɔ agradaa adi n'atamu akyɛ. Aka nsɛm bebree afa ne ho a kyerɛ sɛ me deɛ deɛ meteeɛ wɔ video no mu bebree no mu ne sɛ ɛyɛ ɔkɔmfoɔ agradaa a ɔda me nkyɛn yi kɔka kyerɛɛ ɛyɛ Ebenezer sɛ ontumi ne ne yere nna for ten good years. Nokorɛ a ɛwɔ mu ne sɛ, obi nnim. Sɛ obi tumi ka sɛ obi ne obi yere nna for ten years a, ɛnyɛ physical thing o. Yɛ deɛ sɛ physically yɛ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so, but ebia honhom mu asɛm no, wɔn na ɛnim deɛ ɛkɔ. Enti sɛ ɔkɔmfoɔ Gradaa yɛ ɔkɔmfoɔ a ɔne akɔmfoɔ na ɛnam yi deɛ, a ɔne nananom abosomfoɔ na ɛnam yi deɛ, ebia abosomfoɔ no na ɛyi kyerɛɛ no Ɛde yie kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ Ebenezer ne ne yere nna for ten years. Na ɔne ne mmom ne nkoraa ne mmom atɛmdidie no mu na ebia wɔfefɛ fɔm to ne adeade because ebia na abranteɛ a yɛfrɛ no Biblica bɛka toɔ ho asɛm ebia na saa na ɛkɔ ebia na Biblica koraa wafa ne to ne adeade ne kyerɛ sɛ saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ. Ɔpamboɔ soso bɛyii n'ano kaa sɛ daabi ɛnte saa. Ɔno, ɔne ne yere da a, wogyina he? Wogyina bonkum anaa wogyina nifa? Na woatumi aba aba abɛkyerɛ sɛ ɔne ne yere nnaa for ten years no sesɛɛ sɛbe nsɛm hunu ne nkwaseasɛm na ɔkɔmfo agradaa rekeka no nti na ama ayɛ gyegye-gyegye-gyegye na kyerɛ sɛ kama me nka ne te atem didie no left and right. Ba me nua, mome nwene asɛm wei ho nkɔ akyiri, ɔbadwene ba, dwene saa asɛm wei ho nkɔ akyiri. Sɛ wokɔto sɛ anaasɛ sɛ woyɛ aberanteɛ anaa ababaawa bi na ɔkɔhu sɛ wo maame ne wo papa reko na wo maame ka sɛ kwasea na wo papa ka sɛ aboa a, wogyina hɔ a sɛn na ɛyɛ a na wo fili? Sɛ wo so yɛ ɔbaatan na sɛ wo ne wo kunu anaa woyɛ bɛrima tan na wo ne wo yere reko na sɛ wo mma no gyina hɔ a, sɛn na ɛyɛ a na mo fili? Woesi kwasea, woesi aboa, woesi matin, woesi maka, woesi wagyi me gidigidigidi. Ɛdeɛn na mosusu paa sɛ nkora no repeke afiri saa adeɛ wei ho? Nkurɔfoɔ mmienu a yɛredi wɔn ho nkɔmmɔ yi, ɛnyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛbɔ wɔn din kɛkɛ, wɔyɛ nkurɔfoɔ bi a Ghanafoɔ no dodoɔ no ara nim wɔn a Sɛ nka ɛnyɛ social media a, sɛ woyɛ ogyidini na woyɛ okristoni a wobɔ mpaeɛ a, ɔho, ayɛ abɔ mpaeɛ bi paa ma Facebook foɔ ne social media, wɔn a wɔn tumi yɛeɛ ma social media ɛtumi baeɛ a woso wote nsɛm bi hu nea ɛkɔ so. Nka ɛnyɛ saa anka sɛ wei, obi te sɛ ɔpamboɔ. Sɛ ɛnyɛ social media ne Facebook ɔkasa a nnipa tumi te ne nka a, before yɛka ɔpampo Ebenezer paa, me nua wo ne hwan? Ei Ebenezer, ei Ebenezer. Respect a amanfoɔ wɔ ma no no, ɛne sɛdeɛ amanfoɔ bu no ne sɛdeɛ amanfoɔ de wɔn ani ahu no no, na ɛyɛ too high to the extent sɛ ei ɔpamboɔ, ei ɔpamboɔ, ei ei Ebenezer. You know, because n'asɔre hɔ nko a na abɛkɔ akɔte ne nka, anaa ebi a ne radio station anaa ne TV station, but nsɛm bi sei no wontaa nte. Enti ɛkɔba no saa a, na sɛ nneɛma hu bi reba, na atɛmdidie bi ne kasakasa bi ne wantwiwantwi bi ba a, na Respect no so rete. Na Respect no so rete. Ɛno nkyerɛ sɛ ebia deɛ ɔpam boɔ yɛ no ɛnyɛ o, ebia ne bo fuo. Wohu sɛ social media atumi a expose nkurɔfoɔ bi ama wɔatumi a portray the life that they live. Wo deɛ yɛmfa no sɛ ɔpam boɔ da me nkyɛn. Ɔyɛ ɔsɔfo a ne ho nni bɔne, na mmom sɛ ne mma no a wɔtete wɔn no anaa ne nkoraa no a wɔdi n'akyi na wɔyɛ nsɔfo nketewa no. Sɛ obi konya asɛm bi sei a, sɛn na obesiesie asɛm no? Sɛ ɔpam boɔ, w'akoraa bi aba wo nkyɛn sɛ ɔne ɔbaa bi anya asɛm, ɔne ɔbaa bi anya case, ɔbaa no didi no atɛm a, enti afutuo bɛn na wosusu sɛ ɔpam boɔ a ɛyɛ sɛ ɔde ma nkoraa no? sɛ wo nso kɔdi ɔbaa no atɛm bi, sɛ wo nso kɔka w'adwene kyerɛ no. Ɛti wobɛhwɛ ɔpam bo a, menka sɛ ne nneɛma bi a ɔyɛ biara nyɛ o, but ɔde nteteɛ bi ne su bi rema nkurɔfoɔ no a, asɛ atɛmdidie honhom no hyɛ wɔn mu. Ɛnyɛ me nwanwa sɛ Ɔsɔfoɔ Appiah ɛka kyerɛɛ me sɛ Nyankopɔn adom akyɛdeɛ a ɔde kyɛɛ no no, na ɛyɛ atɛmdidie ka ho. Wei tumi yɛ sɛ ɛkyerɛ me sɛ ɔpam boɔ ne ne nkoraa no asɛ wakyerɛkyerɛ wɔn atɛmdidie, ɛsɛ ɔpam boɔ ɔfrɛ no ayɛ sɛ ɔka atɛmdidie yɛ na ɔyɛ kwaseɛ ɔyɛ aboɔ ne n'ani agye. Saa nteteɛ wei nyɛ nteteɛ papa a yɛde tete nkoraa anaa yɛde tete asɔfofoɔ nkoraa. Bikɔ atɛmdidie yɛ adeɛ bi a sɛ nipa bi a wostate sɛ wodi atɛm a ɛyɛ sɛ ɛma ɔrespɛte so te. Sɛ ɔkɔto sɛ nkurɔfoɔ mmienu reko na wei redi atɛm na wei yɛ sei a, deɛ ɛbɛma ɔhunu nyansani ne deɛ ɛbɛma ɔhunu deɛ n'adwene nyɛ wɔ nneɛma a wɔbɛkeka. Ebia woakɔkoto sɛ nkurɔfoɔ mmienu bi reko, wei se kwasea, wei se aboa na baako bi gyina hɔ dinn a, obi bɛbisa sɛ, Ah, ɛdeɛn nti paa na aberanteɛ yi ɔnkasa yi? Na kyerɛ sɛ ɔnim deɛ enti a. Yɛbɛbu no nyansani. Deɛ ɔkasa bebrebe no, ebi koraa ebinom bɛka sɛ wabɔ dam. Enti nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ mpanimfoɔ no a nkurɔfoɔ bi bu wɔn de wɔn ani bu wɔn hwɛ wɔn no, sɛ wɔre portray some life bi a, ɛyɛ life bi a nkurɔfoɔ bi bɛpeke. Social media ho ne saa no, hwɛ aberanteɛ yɛfrɛ no Twene Jones ɔwɔ US. Ɔsatee sɛ ɔyɛ sɛ oh the system is working hwɛ ha hwɛ hwɛ sɛ Ghanafoɔ bi so asɔ sɛ wɔyɛ. Life bi a wobɛ live no wɔ social media wobɛ portray biara no yɛ nneɛma bi a nkora no the youth will pick. Ɔpamboa yɛ ama sisi ne nkora no odi wɔn akyi no nyinaa anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔn yɛ hyehyeehye ɛna atɛmdidie na wɔyɛ bɛbie na kɔ nkɔ yie. Ɔpanyin deɛ wopɛ sɛ wobu ho a ɛne nka ma nkora no mpo nkɛdi atɛm Na nka ɔpanyin wo pie a na wode yie atɔ yie. Bɔ ɔpanyin no ara mu di atɛm no deɛ a, na ama yɛahu nsosoɛ a ɛda nkurɔfoɔ no mmienu ntɛm. Sɛ me medi w'atɛm na wo nso wodi m'atɛm a, yɛn mmienu hwan na anim nyansa? Ɛyɛ sɛ ɛkɔ akɔyɛ te sɛ yɛn nyinaa yɛ the same. But ɛyɛ sɛ nyansani no bi tumi piam wɔ hɔ na yie ɛtɔ yie. Sɛdeɛ ɔpamboɔ din na ɛyɛ dɛ Na wote ɔpam boɔ ee ɔpam boɔ Ebenezer sɛdeɛ akyirifoɔ bi dii n'akyi a wɔn gyii no diiɛ no sɛ ɛnne yi sɛ atɛmdidie bi ne nsɛm bi refiri n'ano sɛ eba a ɛyɛ sɛ ana ɛnkɔ yie. Yɛmfa ɔpam boɔ deɛ no nsi a ne yɛnwene agradaa deɛ ho kakra. Wobɛhwɛ agradaa agradaa deɛ ɔyɛ ɔkɔmfoɔ wagye atom sɛ ɔyɛ ɔkɔmfoɔ akyinnyeɛ biara nim Na mmom ɔkɔmfoɔ nso so n'adwuma ne sɛn? Ɔkɔmfoɔ wɔ n'adwuma a wɔyɛ. Na mmom mobɛhwɛ agradaa a mede ato nkyɛn a ɔne ne kunu na ɛda hɔ no. Atetesɛm ne sɛdeɛ ɛkɔ so sɛdeɛ ɛsi nim no deɛ, ɔkɔmfoɔ agradaa, ne kunu a ɔware no no, ɔyɛ ɔsɔfoɔ anaa ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ, anaa ɔno deɛ nyamedwuma na ɔdi soɔ. Na mmom no asɔfofoɔ ne adiyifoɔ no bi ama yɛate nka, ama yɛanya nteɛ bi sɛ, Asɔre ne nyame asɛm deɛ, Ɛne abosomsom nni twaka biara. Enti ɛkɔba ne sɛe, ɛna sɛ ɔkɔmfoɔ agradaa tumi ne ɔsɔfoɔ tumi twe mpena anaa wɔware. Ɛkyere m'adwene kakra. Ɔkɔmfoɔ ne Nyame asɛm no ɛnni twa ka, ne baa ne sɛe. Enti seesei no ɔkɔmfoɔ ɔbɛgyae ne kɔm no akɔdi Nyame akyi, anaa ne sɔfoɔ no ne kunu no bɛgyae asɔfosɛm Nyamedwuma no akɔ akɔ akɔ akɔdi akɔmfosɛm akyi. Mente aseɛ wɔ hɔ. O deɛ yɛmfa no sɛ yɛnte aseɛ koraa a, Tweaduampɔn Nyankopɔn deɛ ɔtumi ka nneɛma nyinaa bom. Ɔmaka wɔn ho abom. Ɔkɔmfoɔ Agradaa kaa asɛm bi wɔ ha a mepɛ sɛ nkorɔfoɔ bi adwene kɔ so na modwene ho kɔ akyire yie. Ɔkɔmfoɔ agradaa wɔ se. Ɔno deɛ wɔagye atum sɛ ɔyɛ ɔkɔmfoɔ sɛdeɛ mohunu wɔ ha no, ɔno deɛ wɔagye atum sɛ ɔyɛ ɔkɔmfoɔ, ɔkɔm. Na mmom sɛ woba n'asoɛeɛ so na wobɛgye suman no bi anaa wobɛgye asoɛeɛ no bi kɔyɛ w'adeɛ a, na ɛkɔduru ɔkyena bi, tie n'asɛm no yie wɔ ha o, ha yɛ very important, na sɛ ɔkyena bi w'adwene sesa na wo se wompɛ akɔmfosɛm no bie mu a, na Nyankopɔn de wo bɔne akyɛ wo. na afei woadi Nyankopɔn akyi. Saa asɛm wei kyerɛ wo sɛ, ɛneɛ sɛ ɛte saa deɛ a, ɛneɛ na ɛsɛ akomfosɛm nyɛ. Sɛ wobɛdi akom akyi, na wosane nu wo ho sɛ wompɛ akomfosɛm bi na wokɔdi Nyame akyi na wokɔsrɛ bɔnefakyɛ deɛ a, ɛkyerɛ wo sɛ akomfosɛm no nyɛ ɔno ara n'anom asɛm na meka. Wopɛ a kɔhwehwɛ hwɛ. Ɔkomfo agradaa no ara se sɛ wobɛgye ɔkomfosɛm no bi na ɔkyena bi wompɛ bio a, na kyerɛ sɛ woakɔdi Nyame akyi na woasrɛ bɔnefakyɛ, ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ. Enti sɛ ɛte saa deɛ a, ɛyɛ dɛn na ɔkɔmfoɔ ne ɔsɔfoɔ tumi tena ma no yɛ yie? Hwan na ɛtu hwan fo? Hwan na ɛde hwan kɔ? Dwene ho kɔ akyiri paa. Enti deɛ ɛbɛboa wɔ asɛm yi a ɛrekɔ yi sɛ, ɔkɔmfoɔ agradaa deɛ sisei no, I think sɛ she is more than a blogger, motivational speaker and so on and so forth because akɔmfosɛm no a wɔyɛ no deɛ, Menyɛ sure sɛ ne nyinaa na ɔyɛ because sesei mefa no sɛ yɛde TV station ɛyɛ sɛ ɔkasa nti no asɛm ba a na ɔno nso aka bi, sɔfo bi asɛm ba a na waka bi, ba Akonfo asɛm ba so a ebia na ɔka bi, me deɛ menhyɛɛ da ntee no bebree deɛ. Na mmom no nka ebia nka ɔbɛtena ne TV station so na ɔkasa a na nka me expect sɛ ebia nka sɛdeɛ nka wo mfoni wɔ hɔ yi na nka ebia nka nananom retwa ho ahyia, ebia yɛbɛhu a na nka moteɛ baako bi abɛtwam but ebia yɛnhu no saa, yɛmfa no sɛ sesei no Twenty first century mfa no sɛ sesei no anibia aba nti no saa nneɛma no nyinaa akɔ akɔ akɔhyɛ dɛn mu. Na mmom yɛnwene nneɛma bi ho nko akyi. Sɛ ɔkɔmfo a gɛ adaa gye tom sɛ akɔm no a wɔkɔm no yɛ ade pa, ɛne abosomsom no a wɔde wɔn yɛ adwuma no yɛ ade a ɛyɛ ade papa deɛ a, sɛ ɔrebɔ ho dawuro a, ɔmmɔ ho dawuro ma no nsi pi. Sɛ akɔmfodwuma no so nyɛ ade papa na etia Nyankopɔn na ɛne Nyankopɔn asɛm mmɔ abira deɛ a, ɛdeɛn na ne kunu sɔfoɔ no so woka akyerɛ no? Wei na mekyerɛ wo sɛ, me nua, sɛ wopɛ ɔkɔmfoɔ agradaa asɛm a, asɛm bi wɔ hɔ a meka kyerɛ wo a, wode abufuo ne ɔtan bɛdi atɛm, na mmom sɛ wobɛdwene ho akɔ akyire sɛ ɔbadwene ba a, wobɛhu sɛ afutu papa ɛyɛ sene sɛ wobɛsosɔ obi so because wopɛ n'asɛm. Ɛnsosɔ obi so because wopɛ n'asɛm oo. Ka nokorɛ no kyerɛ no na ka n'anim asɛm kyerɛ no ɛnnɛ. Sɛ wante ase a, ɔkyena bi ɔbɛte w'ase. Na mmom wososɔ ne so na ne nsosɔeɛ no a wososɔɔ ne so no kɔwie no bɔne a, ɔkyena bi ɔbɛka sɛ woammoa no. Enti sɛ ɔkɔmfoɔ agradaa gye tom sɛ n'akɔmfosɛm no a ɔrekɔm no yɛ deɛ a, ɔngu so ara nkɔm na mmom mma no nka sɛ, sɛ wosesa na wokɔfa Nyame asɛm a na woasrɛ bɔnefakyɛ. Na mmom wɔgye di paa sɛ akɔmfosɛm no mmom na ɛbɛboa, na asɔfofoɔ no nyinaa yɛ akɔmfoɔ deɛ a, ɛnneɛ ne kunu no menyɛ sure sɛ ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ, ɛyɛ sɛ ɔno nso bɛyɛ ɔkɔmfoɔ. Sɛ ne kunu no nso gye tom sɛ akɔmfosɛm no yɛ, ɛna asɔfofoɔ no nyinaa som abosom na wɔde abosomsom na ɛyɛ adwuma deɛ a, ɛnneɛ monyi Nyame din no mfiri hɔ na mom yɛnte aseɛ sɛ abosomsom na mode reyɛ adwuma, ɛbɛboa yɛn. Ɛyɛ very important. Enti wobɛhwɛ ne kunu no a ɔda nkyɛn no a, ɔyɛ ɔsɔfoɔ. Ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ. Edin ɔsɔfoɔ. Adɛn na ɔmfa ɔkorɔmfoɔ no ne yɛnhunu? Because ɔkorɔmfoɔ nie, ɔsɔfoɔ nie. Enti sɛ obi repɛ akwankyerɛ a, ɔnkɔ ɔkorɔmfoɔ hɔ anaa ɔnkɔ ɔsɔfoɔ hɔ? Ɛsɛ sɛ yɛhunu deɛ ɛda mu. Ɔkorɔmfoɔ a ɔda dan no anomuto so kaa biribi sɛ, Asɔfoɔfoɔ no nyinaa yɛ akorɔmfoɔ, wɔte sɛ ɔno ara. Na ɛkyerɛ sɛ ɛdeɛ akɔm na ɛyɛ. Na ɛdeɛn nti na ɔsan sesa n'ano san ka sɛ asɔfofoɔ mpempem, ayi abofofoɔ mpempem a wɔwɔ soro na wɔbɛsesa wɔ Yesu Kristo din mu? Ayɛ a na mente nneɛma bi ase o. Sɛ akɔmfoɔ no yɛ deɛ a, yɛntiatia akɔmfoɔ no so din bi ɛ. Ahonhom no so yɛntete wɔn din te sɛ deɛ Agyagoraja ka ne deɛ yi. Nti no, ahonhom no anka agradaa so yi so na anka wɔabobɔ wɔn din na anka yɛahunu sɛdeɛ wɔn si teɛ. Na nka yɛnso yɛhu sɛ sei na akɔmfosɛm no siteɛ. Na agya wasate yɛ yɛ nsɛnkyerɛnne bi a nea na ɛhu sɛdeɛ ɛsi rekɔ. Na se yɛ akɔ saa deɛ ɛbɛyɛ biribi wɔ hɔ. Yɛnhwɛ wɔ pamboɔ so so kakra na afei no yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha de yɛ mo asɛm no nyinaa atɔfa na hunu baabi a m'adwene no ɛpɛ sɛ meka kɔsie. Ɔpamboɔ nneɛma no a ɔreyɛ no yɛmfa no sɛ ɔkɔmfoɔ agradaa adi n'atɛm akyɛ, ɔgu so ara di n'atɛm. Enti yɛmfa no sɛ sɛ ɔpamboɔ prɔfɛt one Sɛ wɔansɔ so a, ɛdeɛn na ɛbɛsie? Na kyerɛ sɛ, sɛ asɛm no a ɔkɔmfoɔ agradaa bɛka fa ɔpam boɔ ho no, sɛ ɛnyɛ nokorɛ a, ɔbɛsɔɔ so yɛɛ dɛn? Anaa sɛ, ɛdeɛn nti na afei deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛsɔ so? Ɛna sɛ wammɛsɔ so a, ɛdeɛn na ɛbɛsie? Wɔmfa no sɛ wɔ so wadi no atɛm ara for afe baako, wanka ho hwee. Saa afe baako no a wanka ho hwee, deɛ na ɛsii? Still na you were still moving on. Enti afei deɛ adɛn na watrae sɛ this time deɛ ɔbɛsom na ɔne no atwe ho manso ntwentwentwa? Ɛna ɔbɛsom no so koraa nso hɔ a o, asɔfofoɔ no ano atɛmdidie no yɛayɛ too much. Ɛna wagye mi na ɔkɔseɛ baa. No, you know, there are some kind of insult bi a ɛnsounde good as a responsible person. It doesn't talk good of you Atɛmdidie nyɛ adeɛ bi a ɛyɛ sɛ yɛtumi de tu yɛn ho sɛ matumi adi no atɛm No, na nka me me nsusue mu ne m'adwene mu deɛ nka ɔpam boɔ pue sɛ nka ɔkasa a na nka ɔde Bible ne afutuo ama obi biara sɛ ɔkɔmfoɔ a gradɛɛ redi m'atɛm reka nneɛma ho bi deɛ Wo deɛ nka wo ne ne nni twa ka biara, bikɔ akɔmfosɛm ɛne Nyame asɛm deɛ nka mmɔ abira. Na mmom nsɛm na ɔka afa wo no nokorɛ biara nni mu, ɛnnim, Nyankopɔn ɛne wo danseni. Na mmom sɛ ɔse ɔbɛkɔ so adi wo atɛm a, wo Nyankopɔn no a wosom no na wode wo ho ato no sɛ ɔyɛ nokwarefoɔ Nyankopɔn no, ɔnna ne ho adi na ɔmma nsɛnkyerɛnne bi nsi. Na sɛ Bible koraa so aka, ɔse sɛ wohu wo ntɔkwa ko na wohu wo asɛm ka a, ɔnka bi mma wo. Nti mennim sɛ deɛn nti paa na aba ne saa. Mpanyimfoɔ no a wɔadi kan ne asɔfofoɔ mpanyimfoɔ no, dodoɔ no ara resua mo. Wodeɛ busa ho sɛ sɛ obi bɛka sɛ ɔreimitate ɔpambo a, sɛn na ɔbɛkasa? Ee ɔpambo ɔbɛka sɛ Kwasi Aba, Kwasi Aba. It's not a good name. Ɔho, edin papa ɛyɛ sene ahonyadeɛ. Ɛni sɛ wobɛdi sɛ mɛdi atɛm, pɛ sɛ obiara hu sɛ medi atɛm nti no. Sɔfo panyin bi a nkurɔfoɔ bu bu a na nka wɔn tiw di wɔn sɛ yes ɔpamboɔ yɛ nipa a wagye din no hwɛ deɛ sisi wo yɛ me nua asɛm no meka sɛ medi akyire a mɛtwe w'adwene akɔ akyire pii na ebo mempɛ sɛ nkɔmmɔ no bɛyɛ tenten pii because ayɛ biribi wɔ hɔ baa menim sɛ sɛ nyankopɔn te ase ɔpamboɔ nyankopɔn te ase deɛ a Ɛyɛ sɛ ɔyɛ ne ho sɛnkyerɛnne. Sɛ ɔkɔmfo a gradaa so Nyankopɔn no so anaa ne honhom no so te ase deɛ a, ɛyɛ sɛ ɔno yɛ ne ho sɛnkyerɛnne, because deɛ wɔyɛ no deɛ, menhunu nsusuiɛ a ɛda wɔn ntam. Ɔpam bo ɔdi atɛm, ɔkɔmfo a gradaa so ɔdi atɛm. Te sei, hwan deɛ na yɛmfa? Hwan deɛ na yɛde bɛyɛ asɛm? Hwan deɛ so so na ɛyɛ? Hwan na ɛretu fo? Me nua, momma yɛnwene nneɛma bi ho nkɔ akyire. Ɔpam bo, baabi a wayɛ akɔ akɔduru no, me deɛ, me m'adwenem ne me nsusuiɛ mu deɛ, anka ɛyɛ. Ontwa so because atɛmdidie no deɛ too much nti ama nkura no ɔmdi nakyi nyinaa so redi atɛm. Ɔkɔmfo agradaa deɛ ɔno deɛ n'adwuma a ɔyɛ ano no sɛ asɛm ba a ɔbɛka bi, ɔsɔfofo asɛm ba ɔbɛka bi, asɛm bi aba a ɔno deɛ ɔno nso ba abɛkyerɛ mu na ɔnso akyerɛ n'adwene but ɔsɔfoɔ yɛmfa ne sɛ ɔpamboɔ nka wo yere Ɔntumi nyɛ wo yere, wo nso wontumi nyɛ ne kunu. But yɛmfa no sɛ nka ɔpam boɔ, nka ɛyɛ wo yere na nka ɔyɛɛ saa mistake yi a, nka sɛn na nka wo ne no bɛdi nkɔmmɔ? Yɛmfa no sɛ Bible so aka wɔ mo twerɛ kronkron no mu sɛ, sɛdeɛ woanyɛ ama me, woanyɛ ama wo nua no, woanyɛ ama ɔno Onyankopɔn. Enti yɛmfa no sɛ obi mpo na afom wo. Sɛn na wobesi a wobesi areacte to westis? Me nua, mom yɛnwene nneɛma bi ho nkɔ akyiri. Ɔkɔmfo Hagai daa sɛ n'akɔm na ɔkɔm a wɔn yɛ nhu n'akɔm no yie na yɛnte akɔm no ase. Na sɛ yɛso yɛbɛso yɛn ani na yɛbɛgye adi a, yɛn nso yɛnkɔdi akyiri. Ɔpam boɔ so nyamedwuma no a wɔreyɛ no, sɛ wɔbɛyɛ no yie a wɔnyɛ no yie na yɛnsua biribi papa mfiri mu because social media no a wohu no saa no is so powerful now that many people learn a lot of things from there. Nti ɔbadwemma, mom yɛnhwɛ nneɛma bi yie. Na nkorɔfoɔ bi a ɔmo benbɛn saa nkorɔfoɔ wei montutu ɔmo fo na ɔmo nfa yie nto yie because the youth and the children and the generation to come again is learning from them na adesua bɛn na ɔmo sua firi ɔmo hɔ me deɛ me maka deɛ ɛhia na akyerɛ oo me deɛ m'adwene mu deɛ a ɔpam boɔ ntwa so ɔkɔmfoɔ agradaa soso no ɔnhwɛ n'akɔm no yie na na ne kunu no yɛ ɔsɔfoɔ so a ɛɛ ɔmo yɛ hu sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ kyena bi Anaa ɔbɛyɛ sɔfo maame anaasɛ ɔbɛma ne kunu ayɛ ɔkomfo a ne yɛ hu because ɛkɔ akɔ akɔ yɛ crime ayɛ sɛ ɛyɛ ayɛ biribi ɛwɔ hɔ asɛ ɔwɔ ha asɛ ɔni ha me nua me deɛ maka ne hia na akyerɛ ɔba dwene ba dwene wokɔ akyire ɛna medi kan aka akyerɛ wo no ɛmfa ɔtan ɛnhwɛ me na ɛmfa ɔbufuo ɛntie me nyɛ saa deɛ meka yɛ nyinaa wonte aseɛ sɛ wodi matɛm so a it's up to you because atɛmdidie deɛ sɛ na meka no baabi a wosuae no ɛno ara na wobɛ portray, that life no ara na wobɛ show. Sɛ woka deɛ ɛyɛɛ so so a, me nua, sɛ meyɛ biribi na ɛnyɛ a, me nso meyɛ nipa. You can tell me straight in the face sɛ me nua, ha ankɔ yie, aha ɛkɔɔ yie. We all we live to learn. Obi na ɛkaa n'asɛm, ɔse abrabɔ mu nkɔmmɔ, yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn ho aduro. Ɛha na mede wobɛsi. Me din ara ne Peter Anokye. Face the fact. Sɛ wohwɛ me life wɔ YouTube a, try ne subscribe. Face the fact. Subscribe ne hwɛ sɛdeɛ ɛsii kɔɔ hɔ na nneɛma bi wɔ hɔ a mede bɛbrɛ wo ɛnkyɛ wobɛhunu information bi of the life that we live in Europe and the life that I am living and the life that I live before mede nneɛma bi kyerɛ wo nti subscribe face the facts ɛwɔ YouTube sɛ wohwɛ me wɔ Facebook live so so a sɛ wo a w'ani tu a Peter Anokye face the facts because me face fact no sɛdeɛ ɛsi teɛ sɛdeɛ asɛm no teɛ saa na ɛka no yɛnyi bi firi mu yɛmfa bi nka ho ne ama nokorɛ ada adi, face the fact, aha na mede wo bɛsi, dasebo a yɛbɛsa ahyia bio, ɔbadwene ba, dwene ho kɔ akyiri na woanyɛ ɔyere aba, makra wo.